Иван Федосеев, балыксыттар, Якутскай, Саха сиринээҕи кинигэ издательствота, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон түөрт сыл. Түөрт тарбах. Кэпсээн. Мин биир силбиктээх самыырдаах күһүн Ян Козак диэн чиэх айанньыт суруйааччытын кытта Бүлүү муоратынан уонча хонугу быһа бииргэ уста сылдьыбытым. Кини Саха сирин сөҕүмэр кэрэ айылҕатын, көтөрүн сүүрэрин өҥнөөх киноҕа уһултарар санаалааҕа, ону эрдэттэн бэлэмнии кэлбит этэ. Ол эрээри Бүлүү муората диэн ааттанар баараҕай улахан гидроэлектростанция быһыта хаайбыт уута кыһыл баалларынан кырбаһан, көбүөхтүүр күүгэннэринэн өрө будулуйан, биһигини үөрэ-көтө, сырдык сыдьаайынан мичилийэ көрсүбэтэҕэ. Арыт халҕаһа долгуннар катербыт тумсугар кэлэн охсуллан, үрдүбүтүнэн уу күдээрийэн ааһара, арыт ууга тимирбит үөрбэҕэ кубулуйбут, хаппыт-куурбут мастар быыстарынан устарбыт уол эмиэ дьулаан этэ. Биһиги ыалдьыппыт, бэл, көннөрү саата суоҕа, хата, уол оннугар хас да фотоаппарааттааҕа. Биирдэ-иккитэ арыычча киһилии күн буолбутугар соҕуруу төннөөрү үөрдүспүт кустары хаартыскаҕа устуталаабыта. Хойуутук кустар сотору-сотору ууну кынаттарынан таһыйан көтөн лаһыгырайан тахсалларын көрүөххэ кэрэ этэ. Биир сарсыарда адьас эрдэ Бүлүү муоратыгар түһэр Дьэлиҥдэ диэн үрэх баһыгар таастаан сии сылдьар хара улары көрөн сүрдээҕин үөрбүтэ. Сыгынаҕы өрө аспыт курдук бэйэлээх баай тайҕа толомон көтөрө, улуутук туттан хааман дуодалдьыйара. Кини хаартыскаҕа устар кэмигэр улар катер тыаһын-ууһун истэн, араастаан олоҥноон, туттан-хаптан биэрбитэ. Адьас ыкса кэлбиппитигэр эрэ аҕыйахтык сиринэн сүүрэн эгдэрэҥнээн иһэн, үөһэ көтөҕүллэн көтөн сабырыйбыта. Ханнык эрэ үрэҕи икки кыыл таба харбаан туорааннар, биһиги сүргэбитин улаханнык көтөхпүттэрэ. Табалары көрөөт, биһиги булчут ама дьон бука омуммутугар саабыт үрдүгэр түһүөхпүт эбитэ буолуо. Оттон биһиги киһибит буоллаҕына, хап-сабар фотоаппараттарын олбу-солбу ылаттаан, хаартыскаҕа түһэртээн чабырҕатан барбыта. Кини аарыма бэйэлээх буур тайаҕы өлөрбүт булчуттааҕар улаханнык үөрбүтэ. дьэ бу түбэлтэ дьэ бу баатырыы бу кэрэлэрин бу үчүгэйдэрин диэмэхтээбитэ Ян Козак балыксыттарга сылдьыбыппыт булчуттарга да таарыйбыппыт ол көрсүһүүлэртэн биир кырдьаҕас булчут бэрт кутурханнаах кэпсээнэ мин өйбөр умнуллубаттык хатанан хаалбыт ол кэпсээн бу баар дьарҕаалаах бөһүөлэгэ индигиир өрүс ыһыытыыр баһын диэки турара бөһүөлэктэн тэйиччи хайа аппаларынан үрэхтэринэн биир эһэ сайыны быһа мэскэйдээбитэ хаһыс да сылыгар барбыта дьоннор кинини син сотору-сотору уун-утары көрсөллөрө саппыйаан курдук килэпэчигэс хап-хара кыракый муннун иннин диэки ньылаччы анньан баран ыллык устун аа-дьуо бэйбэрэҥнээн иһэр буолара дьону көрсөөт икки кэлин атаҕар олорон чохчос гынара уонна эмискэ туора ыстанара ким эрэ кинини бэйбэрикээн диэн ааттаабыта ол иҥэн хаалбыта кини моҕотой ороҕун хаһан тибийиктэппитин кымырдаҕас уйатын тоҕута-хайыта сүргэйбитин көрө-көрө олохтоохтор «Эй, бу бэйбэрикээн кэлэн ааспыт» дииллэрэ Бэйбэрикээн сылгы ыырыгар да сылдьара, арыт ферма ынахтарын быыһынан да киирэн тахсара. Кини сылгыны ынаҕы тардар диэни билбэт этэ, бэйэтэ туспа дьарыктааҕа. Сир астыыра, моҕотойдуура, балыктыыра, от-мас силиһин ылҕаан сиирэ. Сытыары сымнаҕас майгыннааҕын иһин биир да булчут кинини анаан-минээн сойуоласпат этэ. Онуоха эбии сайынын дьоннор от үлэтиттэн ордубаттара, иллэҥ бириэмэ булбаттара. Бэл дьарҕаалаах аатырбыт эсэһитэ Тараас Догдооноп оҕонньор киниэхэ кыһаммат курдуга. «Куһаҕаны оҥорботоҕуна сылдьан эрээхтээтин», диирэ Догдооноп кырдьаҕас. Ол эрээри Бэйбэрикээн адьас буруйу оҥорбокко үүт турааннык сылдьыбыта диэххэ сатаммат. Кини биир сайыҥҥы түүн сайылыкка көспүт кыһыҥҥы ферма хотонугар кэлбитэ. Муннугар араас сыт-сымар сабыта биэрбитэ. Кини бадаҕа хотон түннүгүнэн киирэн, хотон иһин тимпийэн көрөр санаалаах быһыылааҕа. Биир түннүгү устан ылан арааматыттан тутан, өйөннөрө уурабын диэн үлтү түһэрбитэ, эбиитин баппаҕайын түннүк тааһыгар дэҥнээбитэ, онтон санаата алдьанан киҥэ анаара холлон, отучча түннүгү устан ылала биир да ордубат гына таастары, араамалары үлтүрүтэ кумалаталаабыта. Кини барыҥныырга барытыгар үрдүгэр түһүөх, тырыта-хайыта тыытыах курдук ис-иһиттэн ииримтийэн барбыта. Ол курдук бэйэтэ ис-иһиттэн тырыттан көхсө кыараан кэлбитэ. Кэмниэ кэнэҕэс садаҕалыырын садаҕалаан бүтэн баран: арыычча уоскуйбута. Ойуур саҕатыгар тахсан улахан арбах хоонньугар ферма диэки хайыһан тугу эрэ чуҥнуурдуу, көхсө биир кэм кирдьигинии санаатыгар кими эрэ кэтэһэн сыппыта, өр сыппыта, туох даҕаны биллибэтэҕэ. Кини тоҕо итинник сыппытын бэйэтэ да билбэтэ этэ. Уордайбыта ааһан, санаата арыычча сайҕанан эмиэ ферма тиэргэнин диэки бойбороҥнообута. Бу сырыыга кини муннун тар оҥкучаҕын сыта кычыгалаппыта. Оҥкучах аанын хайдах аһары өр толкуйдуу барбатаҕа, илин атахтарын тарбахтарынан тардыалаан көрбүтэ да туһа тахсыбатаҕа. аан быыһынан тарбахтара батан биэрбэтэхтэрэ муннун ньаҕайыар диэри тииһинэн түсүһэн көрбүтэ да мас сыыһа айаҕар туолан онтун тибиирэриттэн соло булбатаҕа оҥкучах хаппаҕар хам сааллыбыт кылгас соҕус быаны бэлиэтии көрбүтэ баппаҕайынан тардыалаан көрбүтэ да быа кини тарбахтарыгар таба туттарбатаҕа кэлин дьэ өй ылан быаны тииһинэн тардыалаабыта Ол эрээри халханы бэйэтэ баттаан туран тардыалаабыт буолан халхан аһыллыбат этэ. Хата наһаа мадьыктаабакка сэрэнэн тардан быата быһа ыстамматаҕа, онтон халхан үрдүттэн халбарыйан туора туран эрэ тардыбыта. «Чэ, бу сөп» диэбиттии халхан сэгэйбитэ, онуоха хапсабар онно атаҕын батары биэрбитэ да халханы түүрэ сүгэн таһаарбыта. Бэйбэрикээн сэрэҕэчийбиттии оҥкучаҕы таҥнары өҥөйөн чочумча олорбохтообута, уол быыһыгар уол-бу диэки олооруҥнаан тулатын көрүнэрэ, туох да сибики биллибэтин билэн, кирилиэс устун сэрэниин сэрэнэн оҥкучахха киирбитэ. Икки улахан уһааты тобуус толору тардылхайан турара. Бэйбэрикээн салаан көрбүтэ, тар ап-аһыы амтаннааҕа. дьэ амтаһыйан барбыта кини икки кэлин атаҕар туран ыйааста-ыйаста тары нэлбиирин сөбүлээбэтэҕэ кини уһаат үрүт бүүрүгүттэн үктэнэн тары таҥнары өҥөйөн туран дуоһуйа уймахтыан санаабыта инньэ гынан өрө тарбачыһан тахсыбыта санаата көнньүөрэн тарга умса түһэн уулуу турбута онтон хайдах эрэ биир илин атаҕын халбарытаары мүччүктээн тарга төбөтүн оройунан хойуостанан түспүтэ дьолго биир атаҕынан тардыһан чачайан тыбыыра тыбыыра оронон тахсан иһэн аны кэлин атаҕынан тарга таралыйбыта соһуйан мөхсүбүт омунугар уһаатын түөрэ көппүтэ бүттэтэ суох гына тарга буккуллубута Соһуйбута бэрдиттэн тугу да өйдөөн-дьүүллээн көрбөккө эрэ, оҥкучахтан сулбу ыстанан тахсаат, тарынан ыһыллаҥныы-ыһыллаҥныы, ойуур диэки хараҕа тэстиэҕинэн ойбута. Бэрт ыраах сири сүүрэн мэҥийбитэ. Аҕылаабыта-мэҥилээбитэ сүрдээх этэ, түҥ хараҥа симилэх иһигэр киирэн сытынан кэбиспитэ. Ол сытан түүтүгэр сыстыбыттары салаан көрбүтэ, син минньигэс курдуга да санаата тоҕо эрэ салыан баҕарбатаҕа хаарыан бэйэлээх кытархайдыҥы бороҥ түүтэ сыстаҥнас буолбут этэ онон таас үрэххэ киирэн кылбаччы суунуон сөтүөлүөн баҕарбыта кини обургу өр гынан тиийиэ дуо харылыы курулуу турар таас үрэххэ сүрэҕин быарын сөрүүкэтэ сөтүөлээн чомполоммута дуоһуйа ууга чалбааттанан баран сарсыардааҥҥы тахсан эрэр күн уотугар сыламныы чай тааска сытынан кэбиспитэ түннүк тааһыгар өлөрбүт атаҕа дьаралыйан ыалдьарын тылынан ньэлбии ньэлбии ону-маны санаабыта оо дьэ акаарыбын даҕаны аны аныаха диэри өйдөммөт сордоох буоллаҕым диэн муҥатыйар курдук түөрт тарбахтаах атаҕын чочоччу өрө көтөхпүтэ ферманы үлтү чүүччэйбит түннүктэри урусхал оҥорбут тары түҥнэри көппүт буруйдааҕы тириитин сүлээри дьоннор нэдиэлэни быһа манаабыттара да хата эһэлэрэ кэлэн бэрт тар буоллар хааллын сир аһа да дэлэгэй дии санаан кыыл атын сир диэки дьаадьайан биэрбитэ кини улахан сэрэхтээх эһэ этэ онуоха кинини олох бэйэтэ үөрэппитэ Бэйбэрикээни сайынын булчуттар төһө да сойуоласпатахтарын иһин, кыһынын кини арҕаҕын булларбын диэччи үгүс этэ. Сайыны быһа бөһүөлэк адьас ыксатыттан арахпат эһэ арҕаҕын булчуттар көрдүү сатыыллара да булбаттар этэ. Бу эһэ бэрт мындыр өйдөөҕө, кини хайа адьас сирэйигэр, киллэм сиргэ сымара таас анныгар арҕахтааҕа. сыллата болбуктаны силистэри-мутуктары логлу тардан аҕалан арҕаҕын аанын бүөлүүр хагдарыйдаҕын ахсын сыллата уларытан иһэрэ күһүн арҕахха киирэригэр суолун муннаран кэннинэн хааман арҕаҕар кэлэрэ тулатын сэргэхтик чуҥнуура булчуттар үрүйэлэр бастарынааҕы симэлэхтэри араас аппалар аҥхалааттарын кураанахха кэрийэн тахсаллара Онно кини сыта да суох буолара. Бэйбэрикээн уол-бу угаайыга дэбигис киирэн биэрбэт этэ. Саас ырдьаччы ыран арҕахтан таҕыстаҕына, онтон-мантан араас эгэлгэ бэйэлээх сыттарсабыта биэрэллэрэ. Кини ол хоту сэлээрэн баран испэт, иҥсэтин кыатана туттар этэ. Ол барыта сүрэҕэ кэһэкэнэ буолбутуттан, кини икки саастааҕар ийэтин кытта сылаас-сылаастарыгар ыгыта түсүһэн биир арҕахха кыстаабыттара. Саас арҕахтан тахсаат эһэлэр үгэстэринэн куртахтарын, истэрин-үөстэрин ыраастанаары, сайҕанаары муоҕу мотурҕаччы сиэбиттэрэ. Муохтан истэрэ ыалдьан хараҥатыҥы от күөҕэ өҥнөөх салахай курдугунан сыптарыйбыттара. Дьэ ол кэнниттэн аһыахха-сиэххэ, күүһү-уоҕу, кыһын устата сүтэрбит сыаны чөлүгэр түһэриэххэ наада этэ. Бэйбэрикээн ийэтин кэнниттэн бойборуйан испитэ, хайа аппатынан барбыттара, ийэтэ иһигэр биир эмэ куобах сэмнэҕин булларбыт, кур отонноох сиргэ түбэстэрбит, үссэнэн көрүө этибит диэн санаалааҕа. Муннуларыгар минньигэс да минньигэс эт сыта биллибитэ. ийэтэ олоотуу-олоотуу тохтоон чуҥнуу-чуҥнуу бастаан баран хааман түөрэҥэлээн испитэ бэйбэрикээн сыҥааҕын уута сүүрбүтэ урут тиийэ охсон тырыта-хайыта тыытыан амсайыан сии аһыы охсуон баҕарбыта инньэ гынан ийэтин иннигэр сүүрэн киирэн бокуойа суох бойбоҕоччуйан эрдэҕинэ ийэтэ суостаахтык киҥинэйэ-киҥинэйэ кинини ытыһынан ыарыылаахтык сирэйгэ бииртэлээбитэ ийэ суостаах дьаҕырыйыытын истэригэр тиийбитэ наһаа дьалаана суох бардаҕына ийэтэ таһыйан ээҕин этитэрэ сылбаҕынан аҕалан ол-бу буолан чолоҥнообот гына ыга баттатан кэбиһэрэ да бэйэтэ бултуу, алтыы, үлэлии-хамсыы, ситтикиччийэн хаалара. Кини төһө да орулаатын-сарылаатын, ытаатын-соҥоотун, ийэтэ ымыр да гыммат этэ. Хаһан санаата дуоһуйдаҕына, сөп буолла ээ дии санаатаҕына, Бэйбэрикээни ыар баттыгыттан төлөрүтэрэ. Дьэ, ити тыйыс иитии этэ, Итини кини үйэтин тухары умнуо суоҕа, оҕолорун эмиэ ити курдук кытаанахтык иитиэҕэ. Кинилэр бэрэбинэлэр эндирдии кыстаммыт сирдэригэр кэлбиттэрэ, бэрэбинэлэр анналарыгар туора тардыллыбыт сигэ-талахха эттэр хам кэлгиллэн тураллара, ити сохсо кылыыта этэ. Бэйбэрикээн уол диэки ойон истэҕинэ ийэтэ киэр хаһыйбыта. Кини ыраах эһиллэн тиийэн маһы оту барчалаабытынан тиэрэ таралыйбыта, аат харатор хостон туран кэри-куру ийэтин диэки чугуруҥнуу-чугуруҥнуу чугаһаан испитэ. Ийэтэ сохсону тула хаама сылдьан чуҥнаабыта, ону-маны сытырхалаабыта. Эт сытыттан атын уор балыахха айылаах дьикти сыт суоҕа. Бэйбэрикээн ийэтэ эт таһааран аһатарын кэтэһэн кылбар-халбар көрө турбута. Ийэтэ сохсо аанынан аргыый сыбдыйан киирэн, эти ытыран баран, тоҕо тардан ылаары илгиэлиирин кытта, дүлүҥнэр хайдах эрэ үрэл гынарга дылы гыммыттара да эмискэ тимис гынан хаалбыттара. Ийэм миэхэ бэрсимээри гынна, диэн ыксыы кыйахана турбут бэйбэрикээн маҥнай тугу да өйдөөбөтөҕө ийэтэ дириҥник ынчыктаан эрэ хаалбытын кэннэ дьэ сүрэҕэр ыттарбыта итинтэн бэттэх бэйбэрикээн бэйэтин баһын бэйэтэ бас билинэр буолбута аны кинини үөрэтэр дьарыйар мөҕөр этэр таптыыр ийэтэ суоҕа ол эрээри кини икки сыл ийэтин кытта сылдьан элбэҕи билбитэ көрбүтэ элбэххэ эриллибитэ Бэйбэрикээн ийэтэ өлүөҕүттэн ылата сохсо куһаҕанын билбитэ, сохсоҕо өстөммүтэ. Сохсоҕо киирбэт этэ, уһун ураҕаһы булан сохсо иһин булкуйара, оччоҕо сохсо кураанахха эстэн күөдэл гына түһэрэ. Онуоха кини икки илин баппаҕайдарын тыастаахтык охсо-охсо, кэлин атахтарын үрдүгэр бэдьэйэн үөрүүтүттэн үҥкүүлээмэхтээн ылара. Киниитинтэн эрдийэн Сохсону ирдээн сылдьан иһэр дьаллыкка ылларбыта. Ол эрээри дьоннор кинитээҕэр өссө мындыр уонна булугас өйдөөх этилэр. Биир саас Сохсо аттыгар бөрө хапкаанын иитэн баран отунан саба тарыйбыттара. Кини Сохсону эрэ иһэр мөккүөрдээҕэ, онон атын куттал баар буолуохтааҕын туһунан түһээн да көрбөт этэ. кини биир сохсоҕо саҥа кэлэн тула хааман иҥнэҥнии сылдьан хапкааны эспитэ өлүү түбэлтэлээх илин атаҕын уҥа баппаҕайын биир тарбаҕыттан ылларбыта маҥнайгы уоҕар часкыйа-часкыйа маска сабаамахтаабыта ыарыыта бэрдиттэн хараҕыттан кыымнар сырдарҕаһар курдуктара өйүттэн тахсыар диэри ииримтийэн туран хапкааны кытта охсуспута да хапкаан мүччү ыыппатаҕа кирэн көрбүтэ тимир кини тииһинээҕэр өссө кытаанаҕа кини атаҕар хапкаан адаҕалаах сылдьыан баҕарбатаҕа оннук эһэни да атын кыылы да көрбөтөҕө үгүс часкыыр ый хай сыра хара кэнниттэн хапкаан кэһэй чэ сөп буолла диэххэ айылаах дьэ төлө ыһыктыбыта ол эрээри бэйбэрикээн биир тарбаҕын илдьэ барбыт этэ атаҕын сиикэй бааһа дьаралыйан туох баар этиттэн хааныттан барытыттан тардыстан ыалдьара үктэннэрбэт этэ онон үс атаҕынан кылыйан эбэтэр төбөтүнэн хойуостанан айанныыра отонугар күөлэһийэ сылдьан кур отону ичигэстээн сиирэ акаарыбар иэдэйдим тоҕус охсону эһэ оонньообутум буолла ырааҕынан тумна сылдьыах баара диэн төһө да кэмсиммитин иһин аны кэлэн хайаахтыай атаҕын бааһын тылынан ньэлбиирэ ол эрээри кини былырыын күһүн ийэтиниин сылдьыбыт ниҥсик сыттаах сир анныттан тахсар итии ууну өйдүү биэрбитэ ол кыһыннары эмтээх итии уунан тыга сытар дайдара диэн дьүүктэ этэ ийэтэ бүтүн нэдиэлэни быһа ол ууга сытан дьарҕатын эмтэммитэ Маҥнай кэллэҕин күн икки кэлин атаҕар туран баран өрө ыстанан, биир көнө тииккэ илин баппаҕайынан бэлиэ охсубута, сотору буола-буола кэмиттэн кэмигэр ол бэлиэтин үрүт өттүнэн охсорго кыһанара. Атын тииттэргэ эргэрбит итинник бэлиэлэр эмиэ бааллара. Булчут сахалар манна кэлэн эмиэ эмтэнэллэрэ, Кинилэр дойду иччитигэр бэлэх диэн ааттаан биир чаллах тииккэ арааһы барытын ыйыыллара: сиэли, таҥас сыыһын, туос оҥоһуктары, ньаалбаан кырадаһыгын онтон да атыттары, эбэтэр тиит төрдүгэр манньыаттары быраҕаттыыллара. Эһэлэр тииккэ хаалларар бэлиэлэрэ манна биир эрэ ис хоһооннооҕо: Оол эмтэнэр эһэ төһө үрдүккэ бэлиэ охсон иһэр да, соччонон кини төһө чэбдигирэн, үтүөрэн иһэрин билэрэ. Тайҕаҕа итинник бэлиэ атын суолталааҕа. Бу мин бас билэр эйгэм, мин сылдьар ыырым, онон эһиги атыттар чугаһаамаҥ диэн. Ону таһынан бэлиэ төһө үрдүккэ охсуллар да, оол баһылык төһө күүстээҕин-уохтааҕын көрдөрөрө. өскө атын эһэ кинини кытта күөн көрсүөн күрэс былдьаһыан кинини үүрэн кини ыырын бас билиэн баҕарар буоллаҕына кини бэлиэтин үөһэ өттүнэн саҥа бэлиэ охсоро дьэ оччоҕо күөттэһии саҕаланар ол үксүгэр хаанна хапсыһыынан түмүктэнэр Бэйбэрикээн өр эмтэммитэ, тарбаҕа мултуччу чэрдийэ оспута, хайа баҕарар тирэнэр, сүүрэр, хаамар буолбута, тарбаҕа сиикэй баас эрдэҕинэ онно сахсырха бөҕө мустара, биирдэ эмэ нухарыйа түһэн ылаары гыннаҕына сүгүннээбэттэр этэ, айаҕалыы сатаан баастаах атаҕын сыттык оҥосторо. Арыт соруйан, бааһын сахсырхаларга тоһуйан биэрэрэ, элбэх сахсырха мустубутун кэннэ тылынан ньэлбэнэн кэбиһээри гынара да, сахсырхалар кымырдаҕас курдук буолбатахтар этэ, көтө охсон хаалаллара. Бэйбэрикээн сыллата улаатан, баараҕадыйан испитэ, урукку мөлтөҕө оҕотуга ханна да суох буолбута, араас кыыл, киһи көтөр сытын эндэппэккэ билэрэ, Дьархаалаах тайҕатыгар отон сугун сыл ахсын өлгөмнүк үүнэрэ, онон кини сылгыга да, ынахха да боотурхаабат этэ. Эгэ, киһиэхэ сананыа дуо? Иһэ-тот, аһылык дэлэй буолтун кэннэ, кини ол-бу баламат быһыыны тоҕо оҥоро сатыай? Ферма хотонун да кумалаабыта сөп ээ. Онон дьоннор кини күөл бадарааныгар эҥин лэппэрдэтэлээн ааспыт суолун көрө-көрө оо бэйбэрикээн түөрт тарбахпыт кэм да баар тыыннаах эбит диэн саҥа аллайаллара биллэрин курдук тыһы-эһэ түөрт сааһыттан ыла иккилии сыл буола-буола оҕолонор бэйбэрикээммит да ити сиэртэн туораабатаҕа алта саастааҕар икки оҕону аан маҥнай төрөппүтэ оҕолорун көрүмүөхчэ көрөөт ис сүрэҕиттэн күүскэ таптаабыта Аны кини туох да кыһалҕата суох чороҥ соҕотох сылдьыбат буолбута. Оҕолоро оттон-мастан иҥнэ-иҥнэ иннигэр-кэннигэр сырсан мултукуччуһаллара. Бэйбэрикээн арыт ойуур иһинээҕи ырааһыйаҕа күн уотугар сыламныы, тыылыы тэбэн сытынан кэбиһэрэ, оччоҕо оҕолоро кинини тула сырсаллара, үрдүнэн ыстаналлара, атаҕын аннынан кыбылла-кыбылла киирэн тахсаллара. дьээбэлэнэн ийэлэрин кулгааҕын эмэллэрэ ордук мээчик курдук төптөгүрүк бойбооску сытыы-хотуу этэ кини инитин мөдөөт будьурууһу мэлдьи үтэ анньа сылдьара арыт бойбооскулаах будьуруус икки кэлин атахтарыгар туран тустан хачыктаһаллара ким кими охторбута биллибэт курдук буолара өрө таҥнары кулаачыктана биир кэм үҥкүрүйэ күөлэһийэ сылдьаллара аҕылаан-мэҥилээн сэниэлэрэ иһиннэҕинэ ийэлэрин хоонньугар кэлэн сытынан кэбиһэллэрэ уонна устунан нухарыйан бары кытаанахтык утуйан хаалаллара арай муннуларын тыаһа пус-пус тыаһыыра кинилэри тула көтөр сахсырҕалар сыыгынаһыылара эрэ иһиллэрэ Бойбооскулаах будьуруус биирдэ алдьархайга түбэһэ сыспыттара ийэлэрэ кинилэри үрэх хааһын үрдүгэр хааллартаан баран чугас соҕус моҕотой ороҕун хаһа турбута кини моҕотой хасааһын сойботон ылар сыгынньах истээх кып-кыракый оҕолорун Бойбооскулаахха амсатар санаалааҕа бэйбэркээн көхсө кирдьигинии-кирдьигинии силистэри быһыта хадьырыйара бокуойа суох хаһан буору кэннинэн эһэн тибийиктэнэрэ моҕотой ыы-дьаар сыта муннугар субу сабыта биэрэрэ бадаҕа моҕотой уйата чугаһаабыта Ол кэмҥэ үрэх диэкиттэн иэдээннээх часкыыр иһиллибитэ. Ийэ эһэ сүрэҕэ мөҕүл гыммыта, үрэх диэки ыстаммытын бэйэтэ да билбэккэ хаалбыта. Арай өйдөөн көрбүтэ оҕолоро тимирэ-тимирэ күүрэйэн сүүрүгү кытта барсан эрэллэр эбит. Бэйбэрикээн киһи куйахата күүрүөх ынырыктаахтык часкыйа-часкыйа үрэх хааһынан оҕолорун иннилэрин күөйэ ыстаммыта мас от өрө барчаламмыта утаакы буолбатаҕа ууга күр гынар тыас иһиллибитэ кини туох баар күүһүн мунньунан харбаан маҕайбыта оҕолоро тимирэ-тимирэ дагдайан сүүрүккэ оҕустаран уун утары иһэллэрэ Ийэ эрэйдээх Бойбооскуну сабырҕаҕыттан ытыран лып гыннаран ылбыта, онтон будьурууһу өрүһүйүөн наада этэ, будьуруус сэниэтэ эстэн иэдэйбит, хараҕын үрүҥүнэн харанан көрбүүт, сүүрүккэ оҕустаран аат харата тэлбиҥнии иһэрэ. Ийэ барахсан иккис оҕотун тииһинэн ытыраары аны Бойбооскутун мүччү туппута. Ол курдук хаста да мүччү-хаччы тутуталыы-тутуталыы илин атахтарын көмөлөһүннэрэн оҕолорун икки дьабадьытыгар ытыран баран үрэх уҥуоргу биэрэгин диэки устубута таас үрэх уутун тымныы уораана бэл ийэ силиитигэр кытта биллэргэ дылыта ийэ эһэ уу чоккуруу чоккуруу үрэх чай тааһыгар тахсыбыта тииһигэр ытыра сылдьар оҕолорун ыһыктан кэбиспитэ, оҕолоро эттэрин таттаран дьигиҥнии-дьигиҥнии хамсаабакка сыппыттара, сэниэлэрэ эстэн, тоҥон, көһөйөн хаалбыттар быһыылааҕа. Ийэлэрэ маҥнай утаа кинилэргэ кыһамматах курдук туттуммута, тугу эрэ сибиэккээбиттии оҕолорбун ким ууга быраҕаттаатаҕай диэбиттии, ол-бу диэки олоотуу-олоотуу төттөрү-таары сүүрэкэлээбитэ, уутун илгистэн дьигиһийбитэ. Дьиҥэр, Бойбооскулаах будьуруус үрэх эмпэрэ хааһын үрдүгэр тустан булумахтаһа сылдьан мүччү үктээннэр, таас үрэххэ тас уорҕаларынан таралыйа түспүттэрэ, дохсун сүүрүк кинилэри хабан ылан харса суох үрэҕи таҥнары дьулуруппута. Бэйбэрикээн сүүрэн, көтөн, ирэн-хорон, чугаһынан куттал суоҕун билэн баран, дьэ оҕолоругар кэлэн баппаҕайдарынан илгиэлээбитэ, хардары-таары көтөҕөн ыла-ыла үөһэ быраҕаттыы-быраҕаттыы хабыталаан ылаттаабыта. Оҕолоро уунан-хотуолаан кулдьугураппыттара, ийэлэрэ мускуйарыттан эттэрэ-хааннара ирэн көһүйэ тоҥмуттара ааһан барбыта. Кини оҕолорун дьарыйардыы көхсүн суостаахтык кирдьигинэтэрэ. Мэник бэдиктэр, ууга түһэннэр, хааруон моҕотойум таах хаалла, дии санаабыта бэйбэрикээн туруору сыырдаах уҥуоргу кытыл диэки иҥсэрбиттии көрөн олорон уонна абаккарбыттыы кураанах дьабалдьыларын ньэлбэнэн ылбыта ийэ эһэ оҕолорун батыһыннаран сэнньэлитэн тыа диэки аат харата тиҥсириҥнии турбута хаарыан бултаах алтаах үрэхтэрэ кэннилэригэр хаалбыта бэйбэрикээн бэйэтэ даҕаны сыыспыта Эрдэ, оҕолоро уу ньулдьаҕай, тугу да билбэт-көрбөт эрдэхтэринэ бу сири булларбыта. Ордук күһүҥҥү ардахтар иннилэринэ, эбэтэр сайын ортото, үрэх уута улаханнык түһэн, быстыбыт кэмигэр балыктыырга табыгастааҕа. Оччоҕо үрэх чүөмпэлэригэр дьарҕаалар хойуу баҕайытык хаайтаран, субу дьиримнэһэ сылдьар буолаллара. Бэйбэрикээн ол дьарҕаалары хайдах бултууру бэркэ билэрэ. Бэйбэрикээн оҕолорун олох мындырдарыгар, иирбэтигэр-таарбатыгар барытыгар үөрэтиэхтээҕэ, кини сир-дойду үс дьаарыстааҕын билэрэ, ол үс дьаарыстан барытыттан кини оҕолоро аһылыктарын булунуохтаахтара. Бастакы дьаарыс – сир анна. Сир анныгар кутуйахтар, күтэрдэр, моҕотойдор, лааскайдар, кырынаастар, солоҥдолор олороллоро. Кинилэр орохторун хаһан өлгөм хаһаастарын булар хайдах курдук үчүгэйий? Ороҕу хаһарга, сир аннын олохтоохторун сойуолаһарга ийэ-эһэ оҕолорун күүһүрбүттэрин, уоҕурбуттарын кэннэ эһиил үөрэтиэҕэ. Иккис дьаарыс сир үрдэ. Отон арааһа, араас от-мас, үөн-көйүүр, булт-алт Барыта сир үрдүгэр тэлгэнэ сытар эбээт, кини оҕолоро сир анныгар төрөөбүттэрэ, онтон сир үрдүгэр тахсыбыттара. Күн, салгын, күөх, бойбооскулаах будьурус сир үрдүн эҥин араас кистэлэҥнэрин билиэхтээхтэрэ. Үһүс дьаарыс салгын куйаарын олохтоохторо онно көтөр кынаттаахтар киирсэллэрэ. Сүүрэр атахтаахтартан арай тииҥ эрэ үөһэ салгыҥҥа тиит кумалааныгар уйа туттара. Кинилэри бултаһарга мындыр өй, сылбырҕа туттуу наада. Онон үһүс дьаарыс олохтоохторугар үгүс үөрүйэхтээх холун этэ хойдубут, буутун этэ буспут, ардай аһыыламмыт эһэ эрэ сананара. Оҕолорбун саамай судургуттан үөрэтииһикпин, Бэйбэрикээн кытаанахтык быһаарыммыта. ийэ-эһэ өйүттэн элбэх кымырдаҕастаах, хаастаах үрэҕэ тахсан биэрбэтэҕэ. Кини онно үс сыллааҕыта сылдьыбыта. Ол үрэххэ кымырдаҕас эмиэ үөскээтэҕэ. Онон хаастаах үрэҕэр курдаттыы таттарбыта. Тэһийбэтэҕэ, тулуйбатаҕа. Оҕолорун батыһыннаран тохтоон сынньана-сынньана хас да хонук устата айаннаан бэйбэрикээн таастаах үрэҕэр тиийбитэ. Дьиҥэр, үрэх адьас чугас этэ. ийэ барахсан үрэх саҕатыгар киирээт кымырдаҕастар уйалара лөглөрүһэн туралларын көрбүтэ үөрүүтүттэн сүрэҕэ тиҥиргэччи тэппитэ ыстанан тиийэн түөрэ сүргэйэн баҕарталаан ылбыта ол гынан баран оҕолорун куота барыан кэрэйбитэ иннилэригэр кымырдаҕас уйата лөглөйөн бугул курдук чөмчөйөн турара ийэлэрэ икки кэлин атаҕар чохчос гынан олоро биэрбитэ биир өттүгэр бойбооску атын өттүгэр будьуруус эмиэ ийэлэрин үтүктэн кэлин атахтарыгар туга эрэ кэтэспиттии олорунан кэбиспиттэрэ оҕолорум барахсаттар мин эһиэхэ сибилигин туга эрэ көрдөрүөм кытаатан болҕойон көрүҥ истиҥ диэн бэйбэрикээн оҕолорун диэки сылаас сылаастык имэрийтэлии көрүтэлээбитэ онтон кымырдаҕас уйатын эргийэ хаампыта тоҕо эрэ сытырхалаан муннун мырдыҥнаппыта кэмниэ кэнэҕэс уйа үрдүн баппаҕайынан сэрэнэн сэрэнэн саралыы тардыбыта ыам бырдаҕын курдук кэмэ суох кымырдаҕастар кыймаҥнаһа түспүттэрэ сорохтор сымыыттарын ытыра-ытыра куотан дьөгдьөрүспүттэрэ бойбооскулаах будьуруус үтүрүһэ-үтүрүһэ кымырдаҕастарын ньэлбэммитинэн барбыттара часкыйаллара ыйылыыллара киҥинэйэллэрэ сотору буолаат айахтарыгар бөх сыыс буолан тибиир да тибиир буолбуттара ийэлэрэ саҥата суох одуулаһан олорбута ол эрээри тулуйбатаҕа акаарылар хоҥ мэйиилэр кини суостаахтык киҥинэйэ-киҥинэйэ оҕолорун халбарыччы садьыйталаабыта оҕолоро кэри-куру ийэлэрэ тугу гынарын кэтэһэн кылаллан олорбуттара бэйбэрикээн кымырдаҕас уйатын өссө дириҥэтэ тарыйа тардыбыта ол кэннэ баппаҕайын тылынан салаамахтаат уйа үрдүгэр нэлэччи уурбута Кымырдаҕастар кини килэрийбит баппаҕайын үрдүгэр бииртэн биир тардыһан, чыраапчыктаһан тахсан испиттэрэ. Онуоха кэтэһэн олорон дөрүн-дөрүн баппаҕайыгар тахсыбыт кымырдаҕастары биирдэ ньэлбэнэн кэбиһэрэ. Бойбооскулаах будьурус ымсыырбыттара, хамсаан, имсээн, сээбэҥнээн барбыттара, ону ийэлэрэ билбитэ. Байбааска уонна Будьуруус ийэлэрин үтүктэн быыкайкаан баппаҕайдарын тоһуйбуттара. Маҥнайгы омуннарыгар биир-икки кымырдаҕас баппаҕайдарыгар киирдэр эрэ тута ньэлбэнэн испиттэрэ. Кэлин сыыйа үөрэнэн барбыттара, кымырдаҕас сымыытын тарыйан ылан айахтарыгар угаллара. Ити курдук хаастаах үрэҕин өрө таҥнары сыыйан кымырдаҕастаан, ол-бу оту ылҕаан сиэн сылдьыбыттара. Кымырдаҕас кураххай амтаннааҕа, онон утаталлара, инньэ гынан дулҕа быыһын уутугар ыстанан киирэн утахтарын ханнараллара. Бойбооскулаах будьурус сөтүөлээн чомполоноллоро, мэниктээннэр уунан ысыһа оонньууллара, ийэлэрэ буойдаҕына эрэ тохтууллара. аргыый лэппэрдэтэлээн тыаҕа тахсаннар отон угугар күөлэһийэллэрэ күн сылааһыгар сыламныы сытан үһүөн хоонньоспутунан утуйан буккураан хаалаллара ийэлэрэ оҕолорун көрө-көрө ис-иһиттэн манньыйа үөрэрэ оокколорун барахсаттар күн-түүн улаатан иһиэххит сотору сугун буһуо тэллэй тахсыа отон ууланыа оччоҕо кымырдаҕастаан сордонорбут хаалыа Эһиил өссө улаатыаххыт, оччоҕо балыктыахпыт, кус оҕолуохпут. Эһиги эҥин дьиктини билбэтэххитин билэн, көрбөтөххүтүн көрөн иһиэххит. Бэйбэрикээн оҕолорун кымырдаҕастатаары, эмэхсийбит төҥүргэстэри булгурута сөрүүрэ, сымара таастары тиэритэ анньыалыыра. Ол эрээри кини оҕолоругар хаайтаран тугу да амтаннааҕы аһаабакка бэркэ туоххаһыйбыта. Инньэ гынан оҕолоро утуйа сыттахтарына уоран баран хаалар, тэйиччи бултаан-алтаан кэлэр үгэстэммитэ. Оҕолоро маҥнай утаа сүтүктээн айманыах, төттөрү-таары сүүрэкэлээн көрдүөх курдук гынан иһэннэр, кэлин үөрэнэн хааланнар соччо аахайбат буолбуттара. Хата, ийэлэрэ тугу эмэ, моҕотойу дуу, куобаҕы дуу ытыран салыбыратан аҕаллаҕына, үөрүүлэриттэн үҥкүүлээн бэчэһэллэрэ. Биирдэ Бэйбэрикээн оҕолорун быраҕаттаан баран ыраах барбыта. Бииртэн биир булт тардан өр буолбута. Ол кэмҥэ үрэх күөлүгэр илимнээн баран, Ньылхан бириискэтигэр дэлби тэптэрээччинэн үлэлиир Доодоон Догдооноп төннөн испитэ. Кини аатырбыт булчут Тараас Догдооноп соҕотох уола уоппускатыгар кэлэ сылдьара. Доодаан ыллык устун хааман хачыгырайан истэҕинэ, ыарха быыһынан туох эрэ харалар мөкүрүҥнэспиттэрэ. Доодаан «туох баҕайытай?» дии санаат эккирэппитэ. Били харалара тииккэ хатаастан тахсыбыттара. Доодаан өйдөөн көрбүтэ эһэ оҕолоро этилэр. Кини үгүһү элбэҕи эргитэн толкуйдуу барбатаҕа, саатын ылбыта да ытан саайбыта. Доодоон аны ийэлэрэ кэлэн алдьархай буолуо дии санаабыта, эмискэ исиһиттэн куттанан куйахата бүрүтэ тардыалаабыта сиһэ кэтэҥнээбитэ. Доодоон дьарҕаалаах бөһүөлэгин диэки сотору-сотору кэннин хайыһа-хайыһа сүүрэн аҕылыы-мэҥилии турбута. Дьолго кинини ийэ-эһэ тута баттаһа кэлэн эккирэппэтэҕэ. киэһэ доодоон аҕатыгар улаханы бултаабыт киһилии туттан-хаптан күө-дьаа буолан кэпсээбитэ да аҕата ахсарбатаҕа тараас оҕонньор санаархаабыт куолаһынан аргыый эппитэ оо дьэ чолоҕор эбиккин булчут тахсыа суох киһийдэҕэ буолаахтаатаҕыҥ аата көрөн туран быыкайкаан эһэ оҕолорун кытыйдаххын син уоһахтаах кус оҕолорун бултаспыт кэриэтэ буоллаҕа дии Хата, ийэлэрэ суох буолан тыыннаах хааллаҕыҥ, аны үс сыл иһинэн бу дойду ыырыгар кииримэ, бу дойдуга эргиллимэ, ийэ-эһэ, өстүйбүт киһитин сытын үс сыл устата умнубат. Доодоон аҕатын тимир-тамыр тылларын дьалайбатаҕа. Бэйбэрикээн баара-суоҕа биллибэккэ икки сайыны этэҥҥэ аһарбыта. Дьиктитэ диэн, сотору-сотору Дьархаалаах бөһүөлэк адьас ыксатыгар кэлэн барар, наар дьоннор суолларын ирдиир үгэстэммитэ ону көннөрү дьоннор аахайбат этилэрэ арай тараас тогдооноп иһигэр улаханнык сибиэккиирэ ол гынан баран онтукайын кимиэхэ да быктарбат этэ үһүс сыл ыкса күһүнүгэр ньылхан бириискэтиттэн доодоон догдооноп уоппускатыгар кэлбитэ кини хаар түһүөн иннинэ тайахха хаамар төрөөбүт сиригэр дойдутугар ахтылҕанын таһаарар санаалааҕа оҕо сааһын доҕорун бииргэ үөскээбит үөлээннээҕин Иван Баппадову булан ылбыта. «Доҕоор, Уйбаан, тайахтыы барыах эрэ» диэбитэ доодоон. «Мантан чугас бэрэ үрэҕэр сиэлиэхпит. Аҕам тайахсыт ытын хардааччыны хаалларбыт эбит, бүгүн ааспакка бардахха сатанар. Мин отчуоппун бүтэрэ иликпин ээ» диэн Уйбаан саараабыта. «Оо дьэ, көрдөһөр да күттүөннээх, эн биригэдьиириҥ отчуота диэхтээн, икки, үс күн тардыллан да эрээхтээтин, Күнү-дьылы билгэлээччилэр сотору хаар түһүө дииллэр. Чэ доҕоор, барыах, бииргэ сылдьан баллыгыраспатахпыт да ыраатта. Эн буолаҥҥын, тылгын быһа гыммакка барсаай инибин. Дьэ, ити киһи тыла. Уйбааннаах Доодоон сулбу-халбы түргэнник хомунан тайахтыы барбыттара, балааккаларын үс-түөрт күн аһыыр өйүөлэрин Уйбаан атыгар ыҥырдыбыттара. Көстөн эрэ ордуктаах бэрэ үрэҕэр сотору дыбдытан тиийбиттэрэ, күнүскү аһылык кэмэ саҥардыы буолан эрэрэ бэрэ үрэҕэр түһэр биир үрүйэ төрдүгэр балааккаларын туруорбуттара оҕус хараҕын курдук чөҥөрүйэ сытар көлүччэттэн уу баһан чэйдээбиттэрэ уйбаан эн уҥуоргу үрүйэлэр бастарынан сиэлэн киэһэ сөпкө хонуккар кэлээр ытың оҕотун батыһыннар баҕар туга эмэ үрэн биэриэ ыт үөрүйэҕэ суоҕа билбэт диэн доодоон дьаһайбыта Мин үрэх бу эҥэринэн хаамыам, хардааччым туга эмэ бултатар ини, иккиэн бииргэ барбаппыт дуо? Эмиэ тугун бииргэ этэй, эйигиттэн турбут тайах эрэбил бу эҥэри былдьаһыаҕа, оччоҕо хардааччы хабан ылыаҕа. Чэ, буоллун даҕаны. Доҕордуулар биирдии ыты батыһыннаран икки аҥыбарбыттара, аттарын үрэх ортотугар киллэрэн өттөөн кэбиспиттэрэ, ат барахсан аһаатын, сынньаннын. Доодоон чэйдээбит үрүйэлэрин өрө өксөйөн хааман хачыгырайан испитэ. Бултаабатаҕа өр буолан бугуһуйбут ыт арыт үрүйэ халдьыатынан арыт үрүйэ куулатынан кутуруга хороҕоччуйан ааһара. Хардааччы бултуон баҕарар, кыылы көрдүүр, биир эмэ тайах тоҥообут буоллаҕына туруорар ини, диэн Доодоон иһигэр бөҕөхтүк санаабыта. Чэйдээбит үрүйэлэрин ыһыытыыр баһыгар тиийбиттэрэ туох даҕаны биллибэтэҕэ, Доодоон атын үрүйэ баһыгар түһээри сиһи быспыта. Нөҥүө үрүйэ баһыгар киирэн үрүйэни таҥнары хааман истэҕинэ, хардааччы иччитигэр сөрүөстэмээри буолбута, ол-бу диэки кылап-халап көрбөхтөөбүтэ, кутуругун кумутуоҕунан кумуппута. «Бу ыт бэлиэр ырдаҕа дуу, эмиэ туох буолан киһи аттыттан арахпат буолла?» соруйан бултаппат сылтаҕар итинник кэбилэнэр. Доодоон ити курдук иһигэр ытын үөхсэ, кыйахана испитэ. Сайын тайах бэркэ тоҕуоруйан мэччийбит, талаҕы тардыбыт сирдэрэ кэлитэлээн ааһыталаабыттара, өтөҕөтөлөөбүт да сирдэрэ бааллара, ол гынан баран атын үрэххэ халбарыйыахтарын эмиэ сөп. Хардааччы тугу да билбэккэ, сиэлэн дыбыйыктанан иһэн эмискэ уун-утары биир эһэни көрсө түспүтэ, ыйылыы түһэн баран төттөрү ыстаммыта. Иччитигэр кэлэн тугу да билбэтэх-көрбөтөх курдук туттубута, ити эсэһитэ суох хоргус ыт эрэ үгэһэ. Ол иһэ ыттөттөрү ыстаммыт сирин диэки аргыый хааман лэппэрдэтэлээбитэ, тохтоон иһиллиирэ, арыт арбах анныгар саһан сытан чуҥнуура, кини ол курдук баран иһэн эмискэ доодаон сытыгар кэтиллэ түспүтэ. Арҕаһын түүтэ дьырыйбыта, туттара-хаптара сыыдамсыйбыта, хараҕа уоттаммыта. Хат-хат сытырхалаан көрбүтэ. Чахчы, кини Бойбооскулаах будьурууһун мэлиппит киһи сыта этэ. Хайаатар да үһү сааһы ситиһэргэ санаммыта, Доодоон ир суолун ирдээн тор суолун тордоон баран испитэ. Үс сыллааҕыта сайын Бэйбэрикээн оҕолоругар кэһиитин ытыран салыбыраппытынан үөрэн-көтөн кэлбитэ. Урут оҕолоро утары сүүрэн сэллэ кэччиһэн, өрүтэ ойуоххалыы-ойуоххалыы ийэлэрин көрсөллөрө. Бу сырыыга им-дьим этэ. Ыҥыран көрбүтэ, ким да хардарбатаҕа. Ийэ эһэ ыксаабыта, ытырбыт булдун мүччү ыһыктыбыта төттөрү-таары сүүрэкэлээн оҕолорун көрдөөн көрбүтэ да булбатаҕа онтон дьэ уоскуйан оҕолорун сыттарынан ирдээбитэ итиэннэ биир тиит төрдүгэр хааннара халыйбытын киһи кэлэн өлөртөөн баран сүгэһэригэр уктан илдьибитин билбитэ маҥнайгы аһыытыгар-абатыгар часкыйа-часкыйа суон баҕайы титириктэри булгурута сөрөтөлөөбүтэ киҥ анаара холлон барыҥныырга барытыгар саба түһүөх курдук дьүһүлэммитэ хаарыан бэйэлээх оҕолорун өлөрүөхсүтү ирдээн бөһүөлэк саҕатыгар тиийэ барбыта ол гынан баран доодоону кыйан сиппэтэҕэ хойутаан эккирэппит этэ бэйбэрикээн биэс-алта күнү быһа аһаабакка бөһүөлэк таһыгар доодоону кэтии сыппыта доодоон кэлбэтэҕэ кини бойбооскулаах будьурууһу өлөрдөҕүн сарсыҥҥытыгар Массыынаҕа олорон ыраах, соҕуруу дойдуга сынньана барбыт этэ. Оҕолорун аһыытыттан бэйбэрикээн улаханнык буорайбыта, икки атахтаахха барытыгар өһүрбүтэ. Ол гынан баран буруйа суох дьоннору моһуоктуур санаата суоҕа. Кини арҕахтан тахсыаҕыттан арҕахха киириэр диэри доодоон сытын ирдиирэ. Хайаатар да киниттэн өһүллүбэт өһү-сааһы иэстэһэр идэмэрдээх санаалааҕа. дьэ үс сайыны быһа көрдөөн-көрдөөн кини сытын аан маҥнай бүгүн булбута доодоон балааккатыгар кэлэн уот оттон чэй өрбүтэ ол кэннэ доҕорун күүтэ таарыйа балааккаҕа киирэн сыппыта устунан нухарыйан утуйан хаалбыта арай кинини ким эрэ тардыалаабыта доодоон хараҕын аспакка сытан тыллаҥнаабыта уонна Уйбаан, дьэ кэллин дуу, диэх курдук гынан иһэн, доодаан үрдүгэр эһэ аһыыларын килбэтэн, баппаҕайдарын саратан арҕаһын түүтэ адьырыйан, көхсө күрдьүгүнүү турарын көрөөт, уолуйан кыланан эрдэҕинэ, эһэ кини үрдүгэр сапта түспүтэ. Уйбаан ыраатан хаалан барык сарыкка тиэтэйэ-саарайа балааккатын диэки дьулуруйан испитэ. Ыраах балаакка туналыйан көстөрүн көрөөт, Аата кэллэҕим, дьэ сынньанан көрөөн ибин дии санаабыта. Чугаһаан кэлбитэ оллооҥҥо чэй өрүллэн турара, уот сөҕүрүйбүт, Уйбаан балааккаҕа ааспыта. «Доҕоор, Доодоон, тур, чэйдиэх» диэбитинэн балаакканы арыйа баттаабыта. Тараас оҕонньор киэһэ үлэтиттэн сылайан-элэйэн дьиэтин буларын кытта, эмээхсинэ Доодоон сарсыарда кэлээт да тыаҕа бултуу ааспытын кэпсээбитэ. «Эмээхсин, хайа үрэххэ бардыбыт дэспиттэрэй?» Ээ, манна чугас бэрэҕэ, киһи үтүө тылын истибэт бэдик буоллаҕа. Тараас оҕонньор уолун тыаттан төннөрөр оннук бултуон баҕарбыт буоллаҕына атын нэһилиэккэ аймахтарыгар ыытар санаалааҕа, бачча сааһын тухары кини тыа кыылларын сигилэлэрин биллэ ини, билбэтэ ини. Бэйбэрикээн Доодоону кэтээбитэ өр буолбута. Ол санаатын быйыл сайын да хааллара илигэ, ону баҕас кырдьаҕас эсэһит билэр Кини балааккаҕа тиийэн кутаа оттон панаарынан тыктаран туох буолбутун илэ хараҕынан көрбүтэ. Бэйбэрикээн, түөрт тарбах, иккиттэн биирдэспит буолуо. Эйигин анныбар баттаабатахпына мин буолуом. Биитэр эн миигин ситэри сиэ, диэн Тараас кутаа иннигэр нөрүйэн олорон аан дархан андаҕары этиммитэ. Тараас уонча хонугу быһа сырата сылбата быстыар диэри бу эһэни сойуоласпыта, икки өттүттэн куттан сан утарыта күөн көрсөн биэрбэтэхтэрэ, Тараас түүнүн кутаа сыралҕаныгар хоноро, хоргус хардааччытын батыһыннара сылдьара, кини үтүөтэ, Бэйбэрикээн чугас баарын биллэрэрэ, оччоҕо Тараас сэрэнэрэ, арыт Бэйбэрикээни Тараас суоллуура, арыт Тарааһы Бэйбэрикээн суоллуура. биир түүн хаар түһэн үллүктээбитэ бэйбэрикээн арҕаҕар киирэр санаата суоҕа кини тарааһы кытта күөн көрсөр күрэс былдьаһар туһун эрэ саныыра тараас күнү быһа хаампыта да ол кыыл баар сибикитин булбатаҕа онтон күн ортотун саҕана сарсыарда ааспыт суолугар кэтиллэ биэрбитэ тыа кыыла кини суолун суоллаабытын көрбүтэ тараас саҥата суох балачча толкуйдуу олорбута Онтон кэлбит суолун устун төттөрү барбыта. Балачча барбахтаабытын кэннэ, халыҥ ойуур тумсугар Бэйбэрикээни уун-утары көрсө түспүтэ. Иккиэн балачча тугу гыныахтарын булбатах курдук утарыта көрсөн турбахтаабыттара. Онтон эһэ икки кэлин атаҕар туран тыллаҥнаталаабыта, ол кэнниттэн чаҕылҕан түргэнинэн тараас оҕонньор диэки ыстаммыта. Ыстанан иһэн тарааһы күөх салахайынан тибирбитэ да таппатаҕа, Тарааска бүрүммүтүнэн сулбу түһэн истэҕинэ эмискэ саа эстэн өрө хабыллыбыта. Бэйбэрикээн хаста да төбөтүнэн хойуостанан баран, атаҕынан тытыр-тытыр тэбиэлэммитэ уонна хамсаабакка тыылыы тэбэн сыппыта.